Mela, jiena u dispjaċir kbir li m'għadniex nagħmilha, kont qbadt vizzju. Meta, eh, eh dawn li għandi baxxi, meta mort noqgħod ħalaxa. Illi mmur mixja kuljum, kuljum. Issa jiena injurant massimu fit-toroq, ġifieri jiena nintilef, immaġina kont immur il-mixja bil-GPS, bis-serjetà kollha. Għax nintilef.
Turn to the left. Le, għax kont nagħmel, le kont nimxi mixja, u mbagħad nagħmlu home. Eh, tamlu Biex imur bil-pin. lura. Tamlu bil-pin. Ma jien karozza nagħmel hekk. Meta ma ngħidx għalik. nsifer nagħmel hekk. Nintilef, jiena. nintilef. Meta nsifer.
Taf li ma, ma eh, dejjem naħsibha di, m'hawnx app illi tgħidlu eżempju nixtieq nixxi hawn nimxi 6 kilometers minn fejn qiegħed. U eżempju tista' ddih, ngħidlu ma rridx nara karozzi, ma rridx nara hekk, ma teżistix. Tajba, tajba.
Li jemma mux eh, eh, jamillek il-mixja kif kif eh. ma jena rrit naddi minn toroq rurali biss fejn ma tarax karozzi. Eżatt. Għax li ma tarax karozzi. Imma isma zampi.
Jena għandi trakkiek. Ħalaxa. Ma għamiltom jien, oh, mux. Ħalaxa jek taddi minn triq u taqsam. Tiġi f'punt li ma tarax ħafna karozzi. Din jirnexxi li namilha ħazzabbar. Vera. Ifem, ħala xaq, ħala xaq kwit ta' normali ma tarax side roads ek fil-kampanja. Tmur lej il-gudja jenek. Mm. Ehm, insomma, jiddispieċini, għax imbagħad tħan nibda mmur nitrejnja jibes. Umbat nibda nħoss ħafna pressure biex nqumu hekk u ma kontx għadni nibqa' nieħu pjaċir, allura tajt kollox imbagħad. Allura naħseb li rid naġi nibda nibda bil-mixja. Għax hemmhekk nieħu pjaċir tirrilassa.
Dak huwa side thought.
U insomma, dak kont immur dawn il-mixjiet, nitlaq mid-dar, ikunu dejjem inwassal it-tifel, ikunu s-sitta neqes, is-sebgħa neqes għaxra, u mbagħad immur għal dil-mixja ta' siegħa. U peress li kont immur in-naħat tal, tal, tal, tal, tal-airport biex niftiehmu bil-mixja, kont dejjem nintaqa' ma' suldati. Tajjeb? U darba intqajt ma' suldat partikolari, ma nafx rajthom jiġġogjaw bil-gun. Eh. Jiġġogjaw bil-gun. U darba waħda minn dawn is-suldati kienet mara, inqatgħet lura bdiet taqta' nifisha. U jiena rajt hemmhekk. U din is-suldat f'daqqa waħda f'waħda minn dawn is-side roads qisu tagħha ħass ħażin. U kienet full kit bil. GI Jane. Bil da, bil.
bil. ma nafx. GI Jane. Rifle dak xejdu.
Rifle. Bil rifle u kol. Xkubetta bil mar.
Xkubetta.
L-eskobeda. U insomma, u jena isu panikjajt. Taf kif? Għaxi ma kellix mobile, ma kella xej, u laqas jien. U insomma, u di mal-art. U li għamilt mbagħad ħadt il-għalba skitjena, jiena. U tajta ġixtiri għax kienet bati.
U bil-mod Libes l-uniformi bħal tal-fis. U bil-mod U bil-mod il-mod. Jiena u din is-suldat minn hawnhekk inselmel għax naħseb qed tismani. Għadha ħajja.
Għadha ħajja.
Ħadd il-basket u r-rifle u erfajtha. U bil-mod il-mod qgħadna nimxu bil-mod bil-pass il-mod sakemm wasalna l-barracks. Imma hekk xi ħaġa funny kienet tara lili libes bil-leggings bil-leggings yes fl-għodwa nilbes xi ġakketta jitixal. Le u mbagħad bil-dik bil-dik ta' bil u bir-rajfil u bil għax inkun naqassi fil-għodu niġri Anka normali. U bil-basket u bir-rajfil niġri massul dan ħdejja.